Hudaý öýdýä bu günki gün näni bazaryňda bir müň tümen iki müň tümen üçin walla billa diýip Allaň adyny tutup otyň. Ah meň adym tur dagy däni tike tike bolmadym diýipdir. Meň adym zahyr bolanda Hazreti Musa Kelimylla ýa Rab seni görjek diýende Hudaýyň däni fakat bir tejellisi bir tur dagyna düşende tur dag ýöne para para bolup gitmedimi? Bu günki gün sen ýöne öz doganyň ýaly, öz dosuň ýaly gydyp Allaň ady bilen ýöne oýun tutunyp, bazaryň şo bilen gyzdyrjak bolup otyň. Rahymala bäş müň tümen peýda görjek, şoňa däni boldy bille ba, pylança tamam boldy özüme, aý boldy goý bille ba peýdasy ýok diýip meň adymy tutup otyň. Az peder o zemader in beş nide i, Lajerem gafil der in piç hide i. Aý hawa-da, meň adymy däni enneňden, dädeňden eşidipdirin, Alla, Billa diýip, indi gelip däni öz araňda zol, Alla, Billa, Walla diýip däni meň adym kiçeldi otyryn-da diýipdir. Kyýamat gelip-de men görasaň-a bilersiň şomogy diýipdir. Meň haýbatymy, Meň azamatymy, Meň ullugymy, Meň jelalu-kibriýalygymy däni düşünen bolsaň, bir gezek-de ömrüňde Alla diýip adym çagyryp bilmerdiň sen diýipdir. Indi bir iki müň tümeni üçin nä meň adymy kiçeldip otyň diýipdir. Eger men hakykatynda ýeten bolsam, asla meň adymy tutmandyr, ýaşaýşyňda bir hak zat üçin-de başarmardyň diýipdir. Hezreti Ymam Şafii rahmetullahi aleý ömründe bir gezek kasam içmäpdir musulman bolanda. Allaň hakykatyna ýeten adamlar, Allaň ullugyny bilen adamlar dünýäň şo durşy üçin-de Allaň adyny orta oklamaýar. Ýagny näme diýdiň sen? Walla diýýäniň, ýagny eger däne şu aýdýan kizim dogur däl bolsa, ýalan bolsa, Hudaý ýok diýdigiň-ha. Ýagny Hudaý ýok bolsun eger meň aýdýan kizim dogur däl, ýalan bolsa diýdigiň-ha. Özüň-de bilip otyň, kiziň-de däne dogur däldigini, ýalanlygyny. Ýöne bir dünýe malyna ýetjek bolup edip oturanlygyňy. Eý şirady biziň aramyzda art diýdi ata, amma ýaradan Alla näme diýýär? Allaň öz kelamyndan okyp eşdireýin, eý musulman dogan dykgat et! Eý bazarda turan, tükanlarda oturan, haryda furuş edýän, bongalarda oturan we her bir Mameläň içinde gezip, Allaň adyny tutulýan ýerlerde heý bir gaty habardar bolaýlyň ki, Hudaý Tagala nagadyr gyn görýä, nagadyr gyn görýä we gyn görýänligi derekli görüň aýatyny okyp bereýin, gowjutlaň, dykgat ediň.

Eý Hudaý nägadar gyn görýä ýalandan kasam içýän adama. Şy bir alymyň ahunyň mollaň kebi däl ha ýöne bärden bejerilsin ýok Hudaý saklasyn ýaradan Allaň özi aýdýa şuny. Ol bir tor adamlar iki ýeşterune bi ahdillah we eýmanihim. Allaň adyny tutup, kasam içip-de satyn alýarlar, semenen kalile, azajyk pul. Semen, pul diýdik arap dilinde. Azajyk pula ýetjek bolup-da meň adymy tutýarlar. Haklygy bilen, nahaklygy bilen işi ýok. Ýalanlygyny bile-dura däni şejere meň adymy walla-billa diýip däni kasam içýän adamlar, Ulaika la halaqa lehum fil ahirah. Kyýamatda şolaň hiç paýy ýokdur diýýär Hudaý Tagala. Wela ýukellimuhumullah we men Hudaý Tagala şolar bilen kepleşjek-de däl diýipdir. Asyl şolar käbir aljak däl kyýamatda diýipdir. Wela ýanzura ileýhim ýewmel kyýame, kyýamat gün men asla şolara gözlejek däl diýipdir. Eý dogrudan maňa garaşy. Ve la yuzekkihim, eý, günälerinden nagda afw edip, bahşyş edip, günälerini nagda geçjek däl şol adamyň diýipdir. Ve lehum azabun elim, şolara bir ynjydýan azaplar-da teýýarlap goýdum diýipdir. Her bir däne walla diýip gasamyňa däni näçe ýyl jähennemiň oduny özüňe terazyňa çekiber dogan. Öz kalaňy, jinsiňi däni birnäçe müň tümen üstüne almak üçin, köpeltmek üçin içýän gaşamlaňda näçe şallaklar we zarbalar özüň üçin teýýarlyk görüwer. Dudamyň ýok bolsa-da, şu mahaldan tobaňy et. Häzir jeset jan jesetdemog-a, häzir wagtyň mamog-a. Indi el çekdi-ä, boldy-da meselnesi. Elli ýaşyndäki adam häzir-de agzyndan wallybilla agzyndan aýrylanok. Eý, dosyna gürrüň berip oty. Dosy inkär dyzanok-a. Eý, walla-wa dogryny aýdýan diýýä. O dosyň kasam içdiýänok-ki saňa. Öz aýalyna gürrüň ber otyň olna diýip gürrüň berýä. Eý ýaly Allaň ady bagyşlaň gurjak boldumy aramyzda oýunçak boldy kiwi. Ýaňky çarwanyň oba çyýyndäni şiriň garnyny sybalap duran adam bolduk ki biz. Ertir kyýamat gün ýagtalanda däni Allahy Züljelalý göremizde ýöne ýürekler tilke para boljak dälmi? Şol Allaň adyny däni orta atlap kiçeldip otyr. Nagat aýatyny eşitdiňiz Hudaý nagat dini görýän bendiýe.